Camêrek hebû haziriya daweta kurê xwe dikir ji boî vexwarinê şûşê wî kêm bûn. Rabû çû piyasê perê xwe tev da du qolî şûşe standin lê wekî vêga wesayît tine bûn û perê wî jî neman. Çavê xwe gerand ka hemalekî nabîne û van her du qoliyê şûşa danayne ser milê wî û belaş hemaliya wî ka nake. Çavê xwe li hawirdor gerand rastî hemalekê hat. Got bira hinek îşê min heye tu dikarî du qolî şûşe hildî ser milê xwe û bînî heta mala min. Hemal got, Belê, çawa ez nikarim? Qey ne bi perê xwe e? Zilam jê re got, Belê, bi perê xwe e lê vê carê bêkeysî çêbû û perê min jî neman. Hemal got, Eger perê te nemabit, teklîfa vî îşê ji min neke. Tu bi rêya xwe wa, ez bi rêya xwe wa. Zilam got, Keko, maqê her tişt pere ye. Were van her du qoliyê şûşeyê min bar bike, ez ê sê şîretê qenc li te bikim, Baweriya te bê ev şîretê min ji mal û milkê dinyayê tevî çêtir in. Hemal got şîretê xwe ji xwe re hilde, pere tune be ez nikarim hemaliya te û bavê te bikim. Zilam got eger te bizanibiya ev şîretê min çiqas biqîmet in, Te wisa kelevacê xeber neda lê dîsa jî tu bi kêfa xwe yî heyran. Piştî vê gotinê Hemal fikirî û ji xwe re got, Hey mal kambax, ev çend salê te ye tu bi pera dişxulî yek qurûş di berîka te de tune. Hema vê carê di dewsa pera de bila çend şîretê baş ji min re bêje belkî ez ji xwe re parîkê aqil bigirim. û bibim mirov ji vê hemaliya xwe xilas bim. Hemal jê ra got baş e ez ê şûşê te bar bikim lê ka wan şîretê xwe bibêje çi ne gelo? Zilam got şîreta minî ewil tê bar deynî ser milê xwe ez ê bêjim. Ya duduya Tê werî nîvê rê ez ê wê jî bêjim û ya sisiya jî dema tu gihiştî xaniyê min ez ê bêjim. Bazara me vî awayî. Hemal gote baş e heyra ser çawa. Rabû her du qoliyê şûşa hilda ser milê xwe û bi rê ket. Hingî bar giran bû qerpînc ji pişta wî çû Lê dîsa jî dengê xwe nekir. Got deka kerem ke şîreta te yî pêşî çi ye ka bêje. Zilam got şîreta min yî pêşî ji te re ev e. Heta tu sax bî ji bîr neke kî ji te re bibêje peyayî ji siwariyê çêtir e bawer neke. Hemal got şîreta te ev bû? Got belê ev bû. Hemal di dilê xwe da got wala ev ne tu şîret bû. Lê bila wisa bi. Belkî şîreta dudiya hêja bi. Ez ê dewam bikim vî barî ez ê bibim heta rêya me nîvî bi. Rabeno tevlî barê sermilê xwe ket pey vî zilamî û hêdî hêdî meşiyan û çûn. Ne rê xilas dibi. û ne jî bar sivik dibi. Xwehedan ji serê wî hat û pişta wî ket berê, bi vî awayî heta gihişt nîvê rê. Dema gihişt nîvê rê sekinî û got deka nîvê rê me qedand ji kerema xwe ra şîreta xwe yî diduya jî tu dikarî bêjî. Zilam got belê. Got şîreta min yî diduya li te ev e, Heta tu sax bî vê gotina min ji bîr neke. Kî ji te re bibêje birçîbûn ji têrbûnê çêtir e bawer neke. Hemal got şîreta te dudiya ev bû got belê ev bû. Hemalê Reben. Fêm kir ku ti xêr di van her du şîreta de jî tune û hewqa zirê bi kerîtî xilas kir lê dîsa jî di dilê xwe de got deka belkî şîreta siya hêja be ev ke damiqene vala neçê. Dîsa tevlî wî barê li ser pişta xwe bi zilam re meşiyan û hêdî hêdî çûn heta mala wî. Lê dema gihişt wir, ne qiram di lingê wî de man û ne jî qewet di laşê wî de ma. Hê bar li ser milê wî berê xwe da vî zilamî jê re got, Deka wê şîreta xwe yî siya jî bêje, ez ê barê xwe deynim erdê û herim mala xwe. Zilam got, Baş e. Go bira bira, şîreta min î sisiya li te ev e, kî bibêje di vî bajarî de yekî ji te bêaqiltir û ehmeqtir heye go bawer neke. Lewra bêpere min ev şûşe li ser pişta te belaş anî heta vir. Gava wisa got çawa ku ta avekî cemidî bi ser serê vî hemalî da birjênî. Ji hêrsa, ji qehra hema ew şûşê ser milê xwe girtin heta Xwedê qewet dayê li erdê xist. Şûşê wî li erdê xistin tev şikandin û berê xwe da zilam jê re got, Go şîreta min jî li te ev e, go kîj te ra bibêjî yek şûşa neşkestî di nav van de maye ku bawer neke. Şûşe wî tev şikandin û lê da çû mala xwe. Bi ca gelî birana. Cîro xweş bû, ne wisa ye. Lê mixabin ev rastiya jiyanê ye. Gelek mirov hene bi zimanê xwe yê şêrîn îşê xwe sererast dikin û her wiha dîsa bi zimanê xwe îşê xwe tevlîhev dikin û xera dikin. Şîreta min jî li we ev e, bi zimanê tu kesî neyên xapandin û hemalî û qerwaşiya wan nekin. Fen û fedlê dawiyê hê di destpêkê de xuyan e. Pêşiyên me wiha dibêjin, Eger carkî te ez xapandim, mala te naava. Eger du cara te ez xapandim, dîsa mala te naava. Lê eger cara sisiya te ez xapandim, îcar mala min ava. Lewra ker bi kerîtiya xwe carkî dikeve heriyê Lê cara dudiya ber bi wir ve naçe. Eger we baş ji min fêm kir, mala we ava. Eger we ji min fêm nekir, bi xêr û silamet ser çawa.